Kont għaddej f'toroq mimlija ħwienet u madwari rajt ħafna tiżjin. Bozoz tal-Milied, siġar tal-Milied, xemgħat, rigali, nies jixtru rigali, kulħadd għaddej mgħaġġel mingħajr ma jagħti kas tan-nies ta' madwaru. Rajt xi wħud illi kellhom xi listi f'idejhom biex żgur ma jinsew xejn warajhom. F'ġenb tat-triq, smajt żewġ nisa jiġġieldu bejniethom, għax tal-ħanut kien għad fadallu biss l-aħħar żewġ dundjani u tnej li huma riedu l-isbaħ wieħed. Waħda tgħid illi hija kienet l-ewwel fil-kju u l-oħra tgħid illi hija rat l-akbar dundjan l-ewwel. Insew dawn illi l-miliet huwa żmien ta' paċi u ferħ. It-tawalt f'uffiċċju u smajt żewġ ħaddiema jillatikaw bejnietom Fuq min kien se joħroġ bil-leave f'daw iż-żminijiet ta' festi, wieħed qal illi kien laħaq xtara biljett ta' mitt ewro għall-party u ma riedx jitilfu u l-ieħor kien diġa laħaq ibbukja safra qasira għal daw iż-żminijiet. Ħadd minnhom ma ried iċedi, it-tnej baqgħu iwebbsu rashom. Donnhom kienu nsew illi dan iż-żmien huwa żmien fejn wieħed iċedi u jgħix fi sliem ma' dak ta' madwaru. Tgħid ma setgħux jilħqu xi kompromess b'xi mod? Għaddejt minn fejn waħda mid-djar li kellha l-bib imbexxaq, stajt nara ħafna tiżjin sabiħ fl-intrata, bozoz mixawla mal-indana tad-daħla u Christmas tree imżejna sabiħ, smajt ħafna storbju, għajjat, biki minn ġewwa. Stajt nisma' lil wieħed raġel jgħajjat mat-tifla tiegħu u jgħidilha biex ma tivvintax affarijiet ġodda, żgur li ma kienx se jħalliha tmur tagħti r-rigal li xtrat mill-iskola għan-nanna tagħha. Qalilha li huma lin-nanna ma kinux ikellmuha għax ma riditx tagħtih dak l-arloġġ li kien tant għal qalb missieru. Qalilha li jekk in-nanna kienet se tagħtiha rigal bħal snin ta' qabel kienu se jerġgħu jibagħtuh lura u minflok jixtrilha rigal ieħor hu. It-tifla kompliet tibki u tolfoq. Ma setgħetx tifhem x'kienet għamlet ħażin. Wara kollox, rigal huwa xi ħaġa sabiħa. Dak il-missier donnu nesa li żmien il-Milied huwa wkoll żmien ta' maħfra. Żmien fejn ninsew dak li nkunu għaddejna minnu u nerġgħu nibdew mill-ġdid. Dan hu l-Milied li aħna qed ngħixu, din hija l-paċi li ħabbru l-anġli elfejn sena ilu meta fl-għelieqi ta' Betlem kantaw b'ferħ kbir, Glorja lil Alla fl-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Isma' lill-profeta Iżaija jħabbar, Il-poplu, Li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, in-nies li joqogħdu f'art id-dlam, dawl idda fuqhom. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh, Kunsillier ta' l-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep ta' sliem. Kbira tkun setgħatu, u sliem bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. u jwettaqha u jsaħħaħha bil-ħaqq u s-sewwa minn issa u għal dejjem, il-ħeġġa tal-Mulej tal-eżerċti tagħmel dan.